Machiegni ahinya e chiro makende mar duol odiochieng' ma kawuono nieri aneno ka an koda jodongo ariyo ka en jodong luongo bende biro fulono weche luo kitwa kaachiel koda timbewa odwa tare kodi e chenro nieri nyaka wachop e giko en an jt makonan awuoda simo kanyada abiro tare koda jodongo ariyo kae thuon wach moduwuoye kawuono nieri en weche mag chiemo chiemo kaka chon ne watimo gik moko mopogore opogore mane watimo chon Ng'ano endo ma noyiene ni mondo ah, ocham chiemo machalo nade? To le mage ma nowinjore wacham gi gik moko mopogore opogore? To kapok watimo kamano, adwa ni jodongo gi obi opona ni to gin ng'a gini to gichopo ka e yo machalo nade? Giduogo. Erokamano. Ehe. Mako nang'o? An an Cosmas Juma Konya Akiga. Wuod joka Nyanam ka wabiro mondo mo wa- wapuonj ji e TV mar eh, Lake Victoria. Giduogo giduogo gi. Oh baba, ago erokamano an jaduong' Daudi Aber Gumbo Ong'icha. Wan kaka kawuono wabiro mondo nyikwa Ramogi onewa mondo wanyisgi kit luo machon kata kit chiemo mane joluo chamo gi kuon kata mane gichamo nono. Mae to en wach mokelo ka. Ero uru kamano joka jana. To ka wachako achaka no ni kawuono wachako na ni dowiwa. Idong eh, eh, ajara ta. Afwani. Gora ni to kawuono wadwa ni dowiwa kochomo ka. Kawuono kaka wadwa rito bwongo mineno mwating'o ni. Mhm. Wadwa penjore ni ya ni to dhako nobiro tedo koso nobiro toko. Jaduong' ni dowa konya. Erokamano Dhako Moses. nobiro tedo koso nobiro toko. Ng'ong'o kineko kelo wach matek. Mhm. Wach ma kamani en mana ka puonjo ka nyama mopogni e kit sama ng'ato kawo dhako miya ma koro idhi ywago chiegi ma koro idhi ome thurgi ikono ni adwa ni mondo ni tegna wadwa dak mano en obiro tego manyiso ni dhako dhako ka dhako biro to nobiro ni koa ka chwore kucho koa dalagi kucho kodhi ka chwore kucho dalagi wacho ni nyar ng'ane odhi katede katede modhiye Sama odhi ka tedo, odhi ka toko. Ngeche ni ya, tedo, otedo to toko. Mano kit luo mane ji luo ng'eyo ni dhako ok nyal dhi to tedo to bolo piny ni dichuo mondo otoko. Mano dichuo mowuo. Ng'o? Ondiek ka Awinjo kiwacho ni dhako loko biro to- toko, dobiro tedo. In to pachi komor kirido wi. hero. Giparo ni dhako dobiro tedo, koso dobiro toko. Dhako owinjo tedi to ka chutho, Mm. toko to koro owinjo we. Mondo an mane kaka toko nikech eka kawo parts mag lemo mondo okora macham dhako minenono mon achiel achiel e moyienegi tedo kendo toko to thoth mongi kiweye noted kendo toki o kodhi oyudo nyabor moro mofuyi ewi pigi mibi ewi kado gi malo okawo ruoke gise to miyo magi eki kane mon mane wanyuomo makacha okine ka chon ne ka wan kodgi Dhako ne ok cham gweno, mon ne ok cham gweno. Oh. Eh, mon ne ok cham gweno, mon ma sani gi matiyo biro ma oyaye wan wayiego. Gin ema tiji chamo gweno. Kwani chon ka notedo to noko noko Ah, ah, chamo. ne ok ocha- ok- ok omul gweno no- no- no- nochamo ne ok ochamo dichuo ema ne toko gweno toko parts mameke ni ma otoko keto ka ma ma ka to ma ma ka to nyi dhako En otedo ateda gweno kosetedo to omiyo ma dichuo ni ero gwendi ero kaw koro ine kaka itoko. Bedo ma Juma Konya. Awinjo wach. Iwinjo ka jaduong' Agarataro wachona ni dhan- eh, eh, ng'ama dhako nok oyiene ni mondo ocham gweno. Manyiso ni kane osetedo to nomi in owuon nitoko. erokamano ula sego gima ne duong' kata chinja chinja gweno ne dhako ok chiny ka dichuo osechinjo gweno to omiyo dhako to kone ni agwendani losi an ema biro chamo sama osetop tede in ema itoke nikech gik moko nitie gik moko ariyo ma mon ok ne tim nade ok cham apuoyo neno apuoyo kane wajo dwar kaka kwa wuok wadhi dwar wadhi manyo lie to anwang'o lie machiegni ni anego apuoyo makele apuoyo ni an ema tiye gima miyo atime kaseloso mar ta athole go maber kaeto kiny amoye otuo to kosetuo masemoye kakoyudo atede tamiyo manya apuoyo nakoni ni aa koseloso tedi napocha apocha ni oko cham Nani se ni kane usedhi dwar ni setieko ibiro miya abiro mayange mi yange ni gol gimoro amora mondo kowinjore obed ni mathole maber in owuon ni Achuoyo. thole Ee, an To koro mathole. ni dhi thole kanye ni thole e bungu koso ni thole kanye? athole athole kendo ne kae ot ka Manyiso ni naloso mach kendo ni duono. uriwo gi ng'ama miyo naloso mach duono thothwa ne ing'e ni kaka wajodongo ne wabedo duono ne nitie mana itedo Kokyo kata ka ng'ato dwa tedo to tedo oko e dwe. Bul kacha ema nadhiye to aloso alosa maber. Aketo ma yien ariwa ariwa to athole athola apuocha ni kasesoye e yien maber. To akete aketa kanyo. Kosetholore to kiny en ichuoye ma e tado to kiny imoye ma e lawi. To kosemoye e wi tado kanyo ma kiny otuo to tedo to amiyo mamane ema tede. Kosetede to an ema toko. To inyalo nade tedo gima ok icham? Adier isekura kare maber ni Eh. mine to koro nok gi thuolo makende mondo gitok welo. Erokamano. Jaduong' Agarata, Afwandi. ikona maber ni mine Yes. sani endi ne miyo thuolo makende mar tego kaeto mi gweno ni mondo itok gweno ni komi mondo itok okele gi gi kamotede chuth koso otoko ne gimoro ma okelo koso kodhi adhi agulu to kori ni toka to Apenji mako nade? aduoki Donge iwinjo kiwacho ni Abuda Sego Kanyaga Mhm. notedo to ok otoke koro sama oting'o kote- ko- kokeloni gi gima otoke to toke ang'o Koro en ochama- ochama oting'e ang'o? gagulu to gweno ne mon ne chamo gweno mano chima mano dhako mane ikwanona oyaye wan wayie manyiso notedo gweno to koro ng'icho kosetedo to weya weya kamano kosetedo to weya weya kamano in emomiyi gagulu te Ahero toki koro in ema itoko ne nyithindo. To kata ka ang' iye owang' ni en be koro ja dhako ma jachir ma koro nyalo toko gweno. To toka toka to ok obil. Ok ne ka mon moko joma eru. Ma kokawo gimoro to oketi e lake. Moro be ochako yudo kama be ochako kete e dhoge. Mago ne ok dwar. Hmm? Koro Ahero kibil to- kitoke jodolo agera ta. Mm. Kichwako to koro ing'e ni olemo mage mowinjore obed ni amiyo ng'ani, olemo mane ma. Koro kaka ng'ama dichwo mar pacho, olemo mage mane owinjore obed ni in ichamo kaka wuon dala? Ii to ka wuon dala ka dhako osewena gweno. Mm. Go koro giga chamo gi nyithinda. Go gik manyalo miyo nyithindo. E gin na gik moko machalo wich. Mago ne mag nyithindo. Tielo. Mago ne mag nyithindo. Buom. Mago ne mag nyithindo. Ka koro dong' na kaka an ng'ong'o. Mm. Go koro ing'e ni oh, Ogich gweno mar mar mar goki makani mano mara pam gweno koni kod koni mano mara kata cha oko chuno na chamo dichiel mano kata chamo kinya cha karaso mano mna meka mano mna pudu chung na mna karano Ahero ga jodongo gi ok jodongo maber. Obiro dongo bang' nyiri machuok ba le Victoria TV. Ahero Chiemo ka kamano. bende maduong'. Machiegni kendo e chenro makende mag Glow e Lake Victoria Television ma chenro makende makelo ni weche luwo kitwa kaachiel koda timbewa e Lake Victoria Television. Odio wendi ma olo rach no ng'ama olo.

Jinga en JT Makonano riwri koda chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich e chiro makende mar duol niendi wabende wabiro lero ni duo kitwa kaachiel koda timbewa

Konyauru wer un mana yawa lilo ber nyiri konyauru wer un mana yawa lilo taro kaendi kaachiel koda jaduong' e jomat konyach bende eh, miyowa kuon makende kaluwore koda eh, weche mag eh, luo kitwa kaachiel koda timbewa male victoria tv mamedo tare kodi pod en an jt makonana Jodong Agera Tar. Afwande. Awinjo ka koro isemiyo wa thon wach ka gikoni konya uru wolowe. Ero. Wach matek. Un ma yawa ni. Penjo ma penjo jodong Agera Tar. Penjo ani so. Uru nu wuoye weche mag chiemo. Mhm. Chiemo ni endi awinjo ni ne en gima bende nong'e maber ni en ema ne kelo luo e oganda. Nitiere gik mane wan kaka joluo wachamo to nitiere gik mane wachamo gi thuol, nitiere gik mane wayadho ayadha, nitiere gik moko mopogore opogore man bende no iwacho ni en kwero mokunjore bed ni piny adwa chako ka- ka koni ni to le mage mane owinjore bed ni wachamo to gik mage mane wachamo gi kuon to gik mage mane wachia kamano o kachako gi gik mane joluo chamo nono mane onge kuon ma kiseyude to ito koro idhi mana kode mbele ne wan gi gimoro nochuoga ne wan gi gimoro nonwang'o ne wan gi gimoro ni ng'ow ne wan gi gimoro notho Ne wan gi gimoro ni o- a- obu- gine obuolo Mago ne, ne gin ne gin eh, olemo. e olemo to obuolo be en gimoro matiye tiye wi lowo kotiye wi liend biye kama to ti to wuok marachar to kidhi iyude obuolo ni kipudhe to irade imuode amuoda nono imuode amuoda nono ok idew ni pod irito kuon en gima ni ichame achama kamano tichame mana nono Manyiso ni obuolo no ok ti. Ombolo ni itedo to kata ne pok otede to idhi yude to ichame achama. Ng'at moro bende ne kona ni nitiere obuonde moko ma ah, gin sum. Koro Mm. nie nade ni ma obuolo ma sum to ma bende obuolo michamo. As obuolo michamo en ka ne idhi yude ewi liend biye kama odhi ochuonge to iyude kotiye bath liel koni gi koni to gi rachar kaka ineno rachar ni Mhm. ne ne gine gido kok kama mane obuolo michamo to ka ne idhi yude yudo obuolo abuola moti to ti kama chielo to kowuok to wuok makwar kwar to pod King. Mane obwolo mane ok cham ni iluonge ni obuoch ang'o? Obuoch juok. Nigo- Ang'o miyo niluonge ni obuoch? Eh, tiende ni en juok kichame to negi. Onyalo kelo wach marach kuomi, onyalo wiyi ma kata koro kam- kata imodh pi to in ma ichal ng'ama omadho njaga to njago wiyo. Jokara to nyi winjo maber. Awinjo maber jaduong' ng'a chuma konya. Awinjo wa. Awinjo ka jaduong' ng'a Dheratar okelo weche mag olemo mopogore opogore ma bende nwachamo. Wacho ni gin ichamogi kaka oyudgi ayuda no e kaka ichamo. Nitiere bende moko mane wachamo mok wati kod kuon. Ne Kaka- gin Kaka eh, chaka wachi ni kendo. Mm. Ne ikaro bolo muwuoyo. Mhm. Bolo ne nitie mang'eny. Ne nitie obocho rukra miwinjo kowacho ni chamo. Ne gin gi nyingi. Ne nitie obocho rukra Mano yudo polo marachar mawinjo kowacho ni ne tiende kipuji en ni chame nikech kiyude timuodo yo ka tiende gi ninyalo muodo muda no koro yo ka wiyo kod itero kidhi muodo ah machielo ne nitie oresa oboch oresa en be ninyalo nwang'e koti to en wiye kamano ng'inore en gi en gi tado machalo tado mar utewa ma wan go

Kane yo otedo bwolo ndalo mane chak bwolo ne o- rembe no duogo kendo bedo ng'ama tek. Kaeto ne nitie moro be miluongo ni oboch olanda. Oboch olanda ni en be nochiek o- o- oti oti e pap ka. To en obwolo ma king'iye to wiye rabuor. To en iluongo ni olanda. En be nirude titede. Mago gi- obwolo gima no mi ineno ji- ji ohero gi. Gin be ne gin gi teko moro mane gikelo. Kendo ndalo mane gintie to kane ndalo ma koro koth chwe ma ji opuro bwolo ing'e ni chon kane obwolo miwinj iwacho ni kane oyude wi liel koyude wi liel mikwongo inwang'o bwolono kae tikawe e liel kama entieno noseti neno mari moko mo- ma tikawo piny tiketi dolo tach e dier wi od wiye kanyo kae tiweye nikete kidi onge ng'a biro puro manyiso ni gin obuond ng'ato mano boch ng'ato kendo iseketo ranyisi kanyo ma kidi kidi mineni ketono gi tach midolo e dier wien in emibiro pudho bwologo ma ka ok kamano to gima biro chame kanyo manyalo chame makethe en e opuk opuk ema biro chame lakini ng'at machielo to ok nyal ng'at machielo ok nyal biro kanyo makalo mano gochi wuon wuon wuon ma in miketo iketo ranyisi maro ka- mare kanyo koro omiyo mago ne nitie en ichame gi kuon mago en kachisa chame abuolo ne ok madh nono en ichame gi kuon kae to kendo kinyalo ng'iyo kata kata gik mane chalo dengu modong molos mar jugu En inyalo chame gi kuon to math be inyalo goye nono. To gik mane inyalo madhi nono, cham, cham nono, chak. Mar eh, nitie chak mane iloso niluongo ni chak mawach mane iruwogo nyuka. En imodhe ka jakwath ng'ato wuotho gi kwath owacho ni aa miya miu ng'ane chak oruwo. Mano chak mo- mo- motim nade? Mo- Molosi molosi mar ma- mawach. Molosi Manyiso ni chak mawach, gadiya. ma chak mawach ni endi ni iruwo kode nyuka. Eh, niruwo kode nyuka. Chon. Eh. to kendo chak To nyuka ni nyuka ni ne nyuka ma nyathi koso nyuka ma joma dongo. mar joma dongo chak mar wache niluongo ni chak nyuka mar joma dongo kendo ne mite nyuka ka maber malich omiyo chak mane oloso cha- ni- chak mane oloso adila be ng'ato ne nyalo goyo nono ma onge piem adila molosi ma dhiang' nonyuol ka to losi koro en adila Ima- imadhe nono mago gik mane ichamo nono ma ng'ato ne nyalo chamo nono Nitiere jomoko ma bende nyalo penjo ni to koro iwacho wacha chag adila ni eri. an eh, jadigital kaka jaduong' akiratar jaduong' wangu okiara ni adila ni endi en ang'o inyalo lero na ni adila ni endi en chaka chaka en. anyalo lere Mhm. dhiang' konyuol ma pok ochak puoye to ne iloso agulu moro miloso e chage iolo chagno ndalo ma pod iwacho ni then pod chage yom yom ok nyal puo ok gol mo iwinja kanyo ma pod ikete ikude kanyo kanyo emi ole konyiedhe to kanyo ibi ole yani inyiedho chak tiolo kanyo inyalo inyiedho chak tiole agulu kanyo to sama ole kanyono obedo abeda kanyo obedo abeda kanyo to ka koro ibiro irude irude irude inwang' kosedio onyalo bedo kuom ndalo adi onyalo bedo kuom ndalo ang'wen kata ndalo abich moro manyiso ni en tich en inyiedhe tiole iole aola kanyo en be ok bipuoye en imadhe nono ka miwinjo ka wach en chak ma kosenyie ket kanyo tibiro irudi arudi irudi arudi ka koro jokwath wuok tiolonegi okombegi okombegi okombegi No, ok gimadho. okethre. ok okethre en kama Ang'o- oole ka- nitiere gimoro ma nikete iye mamiyo ok okethre? Eh, nitie tie tie ne wan gi gima iluongo ni tie tie ocho- tie ochok To nitie bende tie tie tie tie ochok no ema nilo thoth giloso ga ahinya ema niloso godo koro kosekete iye moselume iye kanyo ok okethre

Wawuod Kaji Karachun osekona atuon weche ka Bible State lero na weche mopogore opogore gik ma nimadho nono. In koro koro to gik ma nichamo nikech nwasewuok kuom olembe koro gik ma nichamo ma nichamo gi kuon kata ma nichamo nono ne gin gik mage? Wo kuon to ichamogo gik moko te nyaka sani. Kata gweno ichamo mag kuon, kata rech ichamo mag kuon, o kata ring'o ichamo mag kuon. To ring'o bende ne nitie ring'o mane ichamo nono mako nano. Kane uneg ring'o, ukaw udhi ni ah, ber ng'ane otho, to eh, odhiang' otho, uyude kotho, noyude kotho, idhi iyang'e to koseyang'e, to koro kata ka en dhiang' unegi, ang'iuru ane iye kaka iye chal, to iyaro iye, to iyudo churi kanie iye ni mano e koro churi ya chwo, udo churi, kochwo chuche mochuche noyude, ang'ol ring'o, ing'olo ring'o makwar, ichumbe e churi, kokichuto ring'oni. Manyiso ni nichame kamano kok otede. To mano itede sa adi, to pok odhi kata kumitede. Ok mine ma ang' biro dhi tede ma to ma ugo. Manyiso ni Penja kama onege michamo pap, nono. kama onege pap kucho cha Kata o- oyang'e. kata obed mana e dala, Mm. kata obed le, kata obed dhiang' mon- mo- mo- mo- moyang'e e dala. To kama oyang'e ni, kare michukte. Ichukte ichukte maheru, ichame achama mano, ah, kendo na- eh, ah, mana chuta. Bende deo kata ka ng'ato dwaro. Deo kinyal kone ni ng'ola ring'o, oh, omera chuta ring'o. Chutie ring'ono ok nyis ni tino miyi kata gimoro madundo ma didhi tedi. Ring'o michuti en mana michame achama nono. Kosechuti to tidonje adonja gi laki. King'weke ang'weke, ing'weke ang'weke, ing'weke ang'weka nyaka ang' orum. To be kisetieke, to be itieke koro idhi mana nyime. Manumu. Manumu. To ok mane manichuto gochuli. Ochung' be namo kaka okele cha ok ochungi masani ma ti uchwakogi. Mhm. En be onuma numa kamano to chieke go e dani. Koro en inyume anyuma ochuri to ka kode. Odhi adhi ape kendo onge gimoro ni pore chumbi moro. Chumbi ne ya kure nikech chumbi to ne ok ne ka chumbi ne pod onge. Chumbi mane ne ni tuone chiemogi mhm. ne en chumbi moro mana mane idhi omo e nam. Ni luongo no rongo ema ne ituono. Opogore go kado sera. Kado sero gini gi to koro achien chako biro bang'e. To macha to niduong' norongo, rongo ne nodwa chalo gi bala. To bala to koro ger ahinya. Nitedo go gik machalo alote. To gi jamni be ne chame. Orongoni Eh. noyude kare. Orongo ni yude tie nembe, kum kum nembe gi entie. Kata kuonde mineno o, kidhi Kaksingri iyudo orongo, kibiro Gotuma ma Karachuonyo kacha iyudo orongo. Orongo ne nitie. kendo ne ji dhi ng'iewo gi ji kwayo gi ji kelo gi ji timo kamano orongo ne nitie gine mane ituono koro gine mane ituono kod kaeto kanyo to nok itiye gorongo aa kanyo ne ok tiye gorongo in kiseyudo chiemo midwa chamo maingni kamano to koro iswaga swaga koro gini mana nyingi to koro wach mar kwe ero kwen adwa duogo kuom gweno Mm. gweno to nichame gi kuon koso ninyalo yadhe aya gweno ne nitie gweno mane adho mana mane odhi guguru ka gero tho ka utero bucha gero ka koro utero guru mane gweno ma ang' idhi chama chama fwaya ma ok gola wach ne ni to nang'o to ka gweno mutedi e dala ka ma nyar mse osekawo tede utedo ni ateda gweno no maber to ka ang' gi kare ati luongo ma ji nyithindo to kati luongo mana wadu moro o mako nano Yane osiepna ae gwene ne nyaku manyien olosonwa ka osekelwa ka koro ikawo mana parts muchamo to modong' dok ikano mokinyi uchak uchamo mana kiny uchamo mana gi kuon Ageno ni pod iorona ote machuok kaendi ariyo ariyo chik ariyo achiel. Ka dipo ni in koda penjo ne jodongo ma bende ni kaendi, an koda jaduong' Agera Taro, wuod Lambwe Settlement Scheme, to an koda jaduong' Juma Konyach kaendi, wuod Kajeyi Karachuonyo, ma bende leronwa luwo kitwa kaachiel koda timbewa. Gikonwa Ah, chiemo ma bende chon ne wachamo ka watiyo kod ah, kuon moko bende ne wachamo achama to yadho kamano ni bang' nyiri machuok kaendi apani wabiro duogo to abiro miwa ni mondo ilerna jaluonga gi ratar ka bende waduogo bang' nyiri machuok adwa ni mondo ikona ni to nitiere chiemo moko mane jodongo kende mano yieneni mondo gicham To nitiere chiemo moko ma bende noyiene ni nyithindo ema nyalo chamo. Kamano. To nitiere chiemo moko ma bende nowach ni mon Mon ok owinjore kata bel kata gicham. Kamano. Mage ma biro dwaro ni mondo ilerna bang' nyiri machuok ma en mana Lake Victoria. Ane maruwako ani asiaye kabab. Odinore. Ochwakore. Edo. Dede nandi. Mak. Onge tedo. Onge tedo gweno. Chieng' kapok imiyo landlord pesa. Akoni ni wang' to lich.

mogudho kaachiel kod nyiero motimo kathedral owadwa kik imuony laki magol akuni ni lande ni oting'o weche mapek fwere ma kon gi koni lwerruok kaachiel kod ayany motimo kamadar akoni ni boka motimo cathedral ma tok boka ma powo landlord gima dak e ot landlord gima dak e dhako ne olo dir ng'eya powo landlord ne lake victoria tv odiechieng' kodiechieng' mondo ine mamit mikeloni ma endi biro machiegni endi tugo mong'ere kaka gwere gwere coming soon e lake victoria tv rameny dongruok

Emono nyuolo ginga kodinga modhum gi bwana majara charo loko ng'eye luoruru mon jo Kenya luoruru mon emoni e piny Jaduong' Agera Tar, koro wech wendegi noyudo gi kar. Wuoth iyudo gi kanyo to wayudo gi mana e redio televison mar Kenya Eh. itoke kama wapogetgie To migambo. Jaduong' Agera ing'e ni chon ne nitiere kaka du- u- ubiro gi wer. Wende gieki nuyudo gi kanye? Eh, to wende mo mo udo na. Mm. Gima dang' awachi ni maduong' kaka ne yudo. Dega koro kaka sani Wende. agero ti- o- oikore ka ni mone api. Eh, Mhm. weche gi mineno gi samoro ju- eh, mineno gi moko ne biro ne ji e neno juogi juogi ne kelo ne gik mineno timore mang'eny kuom joluogi moko ne biro e juogi mar piny ng'ato ne inyalo nwang'o ka en nyasaye ne ochweyo ng'at nyasi mag wede to kane wang' onindo gotieno toparo mano owero siekni machalo kama kendo owero tim moro mojatimo machalo kama to ma mosedhi ogolo mowero kama e e lek mane oleko to ma ema koro me- bedo oko ma ji koro ng'ato ka ng'ato ka wer to mane wa wer ma koro ng'ato timo nade wero wowuoyo weche mag chiemo kamano to nitiere chiemo moko jaduong' agera taro mane jaduong' kende ema noyiene ni nyalo chame pacho kae magi chiemo ma O kuom jaduong' kende gik mane oyiene ni mondo ocham o lep ne en mar jaduong' koneg chiaye kata dhiang' kata gima nade lep jaduong' ne dhi luongo ma jodongo wadgi ni o welauru juma konyach welauru buda sego mondo obi an kawuono wadwa chamo lew gerane mano nochamo kende gi jodongo ni ok miyo moro biye sama oseted lep to tedi ateda to toke atoka to kele akela Jaduong' luongo ma jaduong' wadgi ka en jaduong' man gi nyasi osechako yudo e nyasi ne moro kata gire moro matin olose aput ne moro gibiro gimadho gi jaduong'ni Manyiso gima iloso e aput ni en ang'o? en chiemo ok ne dhere cha nonegi kata dhere cha ne en gi gi sikukune moro motimo kata ore moro nyicho biro nyombogi yang'o kata ne nyuoge moro kata chiache moro Koro ler ema koro luongo ni ajo ah, kama manyien nyicho obiro ng'ane nyicho wabudho gi ni uneno gi ni uneno gi to ula sego kanyaga cha ma nyicho no biro ka mokawo nyathi wa cha unene nade ng'at cha ah, ng'at cha owuono ngicha waneno ko ng'ama ber kamoro onyalo kelo dongruok omiyo ata giuru ata nyasaye ema loso weche koro sama ne oluongo jogo kamano olosa put mo matin koro keto go piny koro giwuoyo gikuodho go wendgi manodhi Uhuru Mike kama Manyiso ni, ni jo, jaduong' jaduong' Juma Kenyatta ne, ne luongo osiepene ka odwa chamo ne iwacho ni ka chiaye ni nonegi to ne time nade? Erokamano Yuda Seko. Lep ni kaka ndugu wache no, gima ne jaduong' chamo e dalane ka kende, mochamo gi wetegi machuo, en ni lep ni, nyinge wacho. Lep ni en ema ne jaduong' chame kende gi jogo. To sama ne gitime kama, ne nyaka ketie aput moro mar math moro matin kong'o moro matin kong'o ne nitie mibedo wa e budho gi kuon wadhi chamo lep ka ng'ane to kong'o nyaka keti mano jodongo koro budhogo ing'e ni chon oh, joluo ka nosewacho kata kineno kobedo kaka koro oh, wan e tv malo ka to ka koro ne neno kuwa bedo nyathi ma ne leng'ore bire ka ne wuok ne en ma jodongo go lele ma bede to gi mine madongo mogwel ma koro sa lep cha to onge dhako ma bilo lepno kata kata achiel lep jodongo kende ema chamo Gine chamo kata nikech chamo. awinjo ka ni seche moko mane oluongi kata noluongi ni ng'ato onyuo kong'o kama chalo kama nawinjo ga ni ni ikawo yuori moro Eh, Ema ne- idhi godo. ema ne ting'oni achiel Ting'oni oting'o- kom. oting'oni kom Ne oting'o kome miting'o to koro kochopo kuro to koro kobil lepni ya en gima ochamo nitie dhiang' mane onegi mar wich mineno ni ogol e lep nitie gimoro ni nyiera nyiera ni en bath lem chiem ring lem kagi koni gi koni ring'o mineno me bathe koni koni gi koni gi nyiera ni to yiene cham gi it it molosi mowang' kamogol kama ema koro ka nosenwang' eh, oselose maler gin mano mikone ni aa mae koru gin korgi en nyierano to gi it molosino to dhia- dha- dichwo to dong' gi lep te to gi sigla ni chon niweyo ring'o moro nitie sigla nut ka sama ne oyang dhiang' to ne ok ng'ad kimo matin ing'adogo sani ming'ado kum ming'ado matu dong' te ni wich dong' adong'a kende ndasego ne ok dong' kamano chon ne lepno mineno idwa tedeno o, nowe obo nowe ka iwinjo obo gi chino moko mibiro tede godo owe obo niwe maduong' gi chuny moko be owe ka mibiro adundo adundo weyo ka mibiro tedego koro maendi ma wang' jodongo chamo go wang'o gik mayomgi ema jodongo gi chamo gi lepni Ang'o omiyo jodongo ne- ne- ne laknie ma nyaka gicha? e ma endi e chuny pacho mane ma ulo ni ma chuny pacho nikech owuok e dier e dier wich te koro ma endi en gi jodongo oyom Ng'a- Koso ng'ato nyalo wacho jaduong' ngera taro ni nuchamo lep nikech lep onge chogo uonge lak. ye to ok mano to kata ok ni ng'ato nyalo wacho kata in donge irise wache ng'ato mane ma wacho to in ema iwache lek ne onge chogo kama koro gike ma leke na osetimo ng'eng'eng'enge koro dani mi agoko to agoko to nyithindo ema chamo Eh. agoko nyithindo ema chamo Kijende. koro wich bende ne dong' ni mone kama kok gitoyo to kami ipenjo konyach ni ne dhako ting'o kom cha kom ne ok ting' koluongi ni udhi chamo lep ka ng'ane Mhm. kom ni kom kom kom Sa kom kom ni idhi ka kom. ting'o mana kaput nitie Eh. kaput mane idhi madhgo kong'o en be ok ni kod giduogwa put ni to ang' udhi chiemo sa chiemo ma lepni opogore Oluong japuch mine wichieme Oh, cha. koro saa kong'o nopogo Ee, saa kong'o ne pogore. Mar miting'o nie komne, ha wadhi budho ka ng'ane ng'ane nigi wach moro kata oche obiro, udhi budho oche. Mane ka ne uting'o ang'owa kom mayuri ting'oni. To kudhi kidhi chamo lep, to in emidhi. Kusedhi kamano, To koro mano en mano ema omiyi winjo kwa koni ni moni e piny to winjo wer mwawero cha Awinjo Eh, kama. ako- chako mede am ni winjo Wadhi nyime kaendi, pod an koda penjo moro kaendi. Iwacho ni mano e gima ne jaduong' chamo. To chiemo mane miyo chamo mane ng'ama dichwo nokoyiene ni mondo ocham, ne gin chiemo machalo ma. Eh, chiemo mane miyo chamo o joma mine gi joma nyiri gin oyienegi chiembgi ei dhiang' ka ni nyarogno Iwinjo wach? Nyarogno, ler mar nyithindo manyiri gi mon. Mon ema ne kawo nyarogno. Hmm? Kamano ne margi kaka chwo be nodong' gi nyithindo machwo ne kawo o, agoko to gi puot puot chiaye hmm? nyengetini mag chiaye ariyogo mago ne mek nyithindo machwo to mine gi mine gi joma nyiri Gine kata ka koro mednegi gi ring moko mantie, omednegi gi ng'ede moko, omednegi gadanga moko mag ayang'a, to gin to margi, to ne nyarogno. Nyathi ma nyako ema noyiene chamo nyarogno. Nyathi ma wuoyi ni kone ni kichamo nyarogno, tibiro bedo ang'o? Ralong'o. Koso ok kamano gulo nyaka. Mano e- Eh, mano mano e en kaka en. ondiek. Eh, Kata dhoudi mano. mang'eny Eh, ne ok cham nyarogno. Mm. to kata bed ng'ama chalo nade dichuo nyathi mosebedo ni nyathi mawuoyi donge ineno ka ni igole oko chon en igole agola oko chon Miye nyithindo chiaye, manyiri. igole agola to miye nyithindo manyiri Eh, Kinde mane oyiene ni Eh, cham. nyithindo manyiri ema chame Ipo ni ka chuo chame to ng'ati. ka chuo chame Chuo nyase, chame. eh, to puot ng'ato bedo maduong' Oyo- Eh, awinjo. oyo- okuodo puoti mibedo mamuol Mhm. oketi ibedo ng'ama ok ang'o Ok ma ber. ok ber Mhm. noketho dongruok ma- dongruok mar joma chuo Mhm. e odwoko ji chien e yo

Ing'e ni kike, tinde ing'e ni kikia. Koro omiyo sama ikike ni kichame kikia, to samoro nyalo hinyi mana mos mos to ok onyal timi sano nikech ok itime nade? Ok ing'eye. Kichame king'eye kaka wa joma jodongo mosomo wach machalo kamano. Wana onene chon kaka otimo ji. To koro kichame king'eyo to nyaka imoki. To sani to koro wanyalo chame achame e matungo mwachame otindo otindo otindo gi. To ok watime nade? Ok wanene. Koro nyalo hinyo ng'ato mos mos. Omomiyo okelo tuono kuom jomoko. Kodhi moko nitie e anyuola moro ma ok chame. To Anyuola moko nitie mopogore ma ma noa e dhoudi moko mag dhoutwa moko to chame. Iwinjo kuda sasa? To ng'ama ne ok chame ngiri ngiri kochame to chiemo nyalo kelo ni tuono bang'e mos mos ema ka ng'ato nwang'o tuo mane wan godo. Nikech ochamo gima ne ok oneno to odhi ochame e gima okia. Iwinjo kuda sasa? Omiyo chon ne ok chame ni riyo. Chime ni golo dhiang' ni Osepogi oko, osedire kumoro nono, omi- omiye joma nyiri gi joma mine. Osekawe ni kode. Ka uselerona kuonde go eko muselerona bende eh, gima jodongo ne chamo, gima mine ne chamo, gima mine ok owinjore ocham. Nitie nitie le moko mane ok oyieni kaka ng'ama dhano kata ng'ama eh, ae oganda mar oganda. mondo ocham. Ne gike kinde gi bang' ne wan ka tinde ji chama chama gimoro amora. Mokwongo buda sego an gima aneno gima iluongo ni ong'er. Ong'er thurwa ka an an Juma Winyo Nyachi ati ma pok aneno ng'ama to yang'o ni ong'er ocham. Eh? Gin be ni thurwa e le moro ma kobuto thurwa koja chu. Aneno gwen gi dana ni dana chieng' ne loko thurwa koja. Ging'eny. Pok aneno ko yang' bim mocham. Mago gik maneno ka thurwa koja chande gin gik ma ok tim gi nade. ok chamni o o ma maduong' machielo kendo madongo achak awachi le ma ok nyal cham kaendi gin je machalo gwange ogwang' ogwang' moro amora ma ok ma ma ok apuoyo kata mwanda kata gik machalo gine gini gi o gik machalo oyieyo oyieyo ne nitie yie achiel kende ma ok cham maneno man ma michamo Ato yie moko gi to aneno ka ji ok chamo gi to ok gin yie mondo gicham. To yie mane ichamo en fu- fuku. Nitie yie moro ni fuku mane chamo rabuon ma kata kidhi e piny moro tinyalo neno kochamo tie rabuon nitie. Koro ibiro ng'eyo nade ni mae noyiech? Oyieyo michamo ma ok cham. Opogore kod yien oduong'. En ong'ongo kata kinene kaka oringo to ok ochalo soro soro moko manie gini chame kata metado. Oyieyo metado ni pok aneno ka ji chame. koro omiyo ji opogore opogore lakini kit luowa to yio mane wachamo kende kit luo yio te en fuku fuku ni en kane ineno ka pinje mane adhiyo kane amusero magini kocha tidhi inwang'o ka en kama opidhe rabuon ogo odonje tie rabuon piny to koro ofuoko lowo ka duogo oko tidhi inwang'o kodhuro lowo kodhuro lowo kodhuro lowo to sama odhuro lope kanyono en inyalo kunye kata fut apar kadhi piny koro kidhi inwang'e koro konwang' tichame ikunye tigolo iku- iolo pi ikunye tiolo pi ikunye tiolo pi to lo- pigi cha duoge malo koro luya odhi biro pile pile nikech en kikunyo to en go timo ang'o Odhi ndani. Ee, koro miyo kiolo picha to picha bage koro duogo malo iduogo inwang'e ka koro en malo koro ikawe kaeto inego ticha en mane kaka ng'eyo Iroga gara tano. Awinjo ndio. Useng'isa kit chiemo moro kok owinjore bed ni wachamo kata wan eh, ojende mapod timo kata rawere mapod timo to mara obiro lima kata jaduong'na obiro lima to ka ichiemo nade o jaduong' ni kobiro limi kata maru kobiro limi mano nyawandi gimutego muchamo Uriwo mna lwetu kode maro en ng'ato ma ma min nyako dalau ka o jaduong' bende wuon nyako dalau ka magi jokori mane momi ineno apenji ot kama ineno wantie cha ni to ma tang'o ni to ma to chiwu to ma ma uriri to ma ma kor nindo to ma ma kor budho jaduong' ni kata nyawandi kano biro limi magi jogi gin gin jogi gin gin jokori kata e ot kama onindeni wo kata piendeu kama oninde gi gi- gi- gi- gi min wuoyini unyalo wenegi aweya uduogo unindo mana e dier ot ka gin ulosonegi mana kanyo gininde aninda to kaka koro ti sani piny obiro piny mar digital kama uwacho ni untie cha ka koro piny obiro mama room mar visitors Mache room mar children, machielo cha be room mar Because room mokwongo cha en marago. Yeah. Marago. Ruok mar visitors. Visitors to ng'agi. You have somebody to come to visit you. So in nyamin wong ne na. Okay na Before the visitors. visitors. Yeah. Uh-huh. Ko mago rumbe ma kamano. Koro ikawo itere me yot mane e yodi ka. Koro tiji gero gi rumbe mopogore opogore. To chon to ne rum achiel Kae ma nyawandi kobiro limi oninde. Ah, Jaduong' ni be kobiro limi nyawo nyawane ni madichuo biro ninde. Koro ng'ama ne ok nind ka gin yuor nyawo mi wuodi cha ema ne ok nind odi ka. Kata oro owadgi jaodi ni chi nyawo nyawo ma ma ma, ma jaod maro cha. En ema ne ok onind ka owadgi nyako ma ma wuodi okendo. gin e ok init ka ginindo mana ot mwalo kucha to jok ma kamagi to ne jogi gin gin unindo aninda kodgi ka min nyako kata wuon nyako You don't know uh, Juma Cosmas wako Awinjo nyaka. wach. Iwinjo ka penjo jaduong' Agera Taro thon wach achiel. Ma en ni mar kobiro limo kobiro lima. To ji chiemo nade e ot? eyo kamano muda sego o maru kobiro limi misewinjo ni aa o min jaoda biro ma ma ma mara en ing'e ni wiyi koro chape ni en kata bed ni ne in gi gwen dala ka ok ocham gwen Ah, Mara ok cham gweno. mara ok cham gweno ka nyare Nang'o? chuo nyare kwero gweno chamo losruok mar pacho ka To koro dong' tinde wan waseloso ch- eh, dong' jaduong' Agere- eh, Juma Konyachi waseloso cho. oyo Eh? gweno noa kitwa Mhm. ne jodongo nosewacho ni mawinyo ok nene maro maro ok cham gweno ka nyare mano chiemo ma nyaka ing'e ang'eya ni ka ma ruosi ochiko nobiro kata obiro gi nyim gi mon madalagi ma gibiro limi to gin kore mon go tere tere moseluog ni mere go gin wang' gini cham mana rech kata ringo ok gini cham gweno dalagi ka mano kwero kwech luo kata Maluo kata kwero. kata obedo mani koro gichiemo gi minwa malo koro en ochamo ma rech ma gweno ok ocham ma dala achiel ok ocham gweno mar ok cham gweno ka mar ok cham gweno ka Kanyare. chula, kanyare Kwero mar joluo ne ong'eyo, ma kata ndugu ni lageng' ong'eyo. Ng'ongo dong' e kamano. Ah, to ere gima iwacho marach wuon Onyach ma koro ichako ipenja ni is that truth or not? Eh, to koro ka koro ichiemo nang'o O- ochiemo malo koso kobiro lima to onyalo kata chiemo malo Oyo, o maro, jo nyawana, gin gichiemo ka nyawandgi malo kuchocho, ema gichiemo. Inodi ka, jokundo ema gichiemo to gininde. Odi ka, ochi, ochi ema kobiro to mwalo ka, ochi ori kobiro mwalo odi ka, ema gibiro. Mage jogi, yuochi kobiro odi mwalo ka, mae kama gintie, mage jokoni. Abro dwaro ni mondo ka waduogo Eh. tikona ni to ka koro obiro lima e town bende wanyalo riwo lweto to bende anyalo tedo kuon

Ane maruwako ane asiaye kabab. Odinore. Ochwakore. Edo. Dede nandi. Mak. Onge tedo. Onge tedo gweno. Chieng' kapok imiyo landlord pesa. Akoni ni wang' to lich.

Yud puonj mogundho kaachiel kod nyiero motimo kathedral. Owadwa, kik imuony laki magol. Akundi ni lande ni oting'o weche mapek. Fwere ma kon gi koni, lwerruok kaachiel kod ayany motimo kamadar. akoni ni boka motimo cathedral ma tok boka ma powo landlord gima dak e ot landlord gima dak e dhako ne olo dir ne apowo landlord ne lake victoria tv odiechieng' kodiechieng' mondo ine mamit mikeloni ma endi biro machiegni endi tugo mong'ere kaka gwere gwere coming soon e lake victoria tv rameny dongruok Machiegni kendo e chenro makende mag Glow e Lake Victoria Television ma chenro makende makelo ni weche luwo kitwa kaachiel koda timbewa e Lake Victoria Television. Wendi ma olo rach no ng'ama olo. Wendi ma olo rach no ng'ama olo. Ani yawa ni konya un wer gun mana yawa lelo. Konyauru e un mana yawo lela. Anini nyadala konyauru e un mana yawo lela. Ang'o miyo ni luonge no bwoch? Wetiene ni en juok kichame to negi. Onyalo kelo wach marach kuomi, onyalo wiyi ma kata koro kata imodhi kuto in ma. En kata bed ni ne in gi gwen dala ka ok ocham gwen. Maro ok cham gwen. Maro ok cham gwen okanya. Nang'o? Nero. jinda e ute iti makonano riwri koda chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich e chenro makende mar duonendi wabende wabiro leronu duo kitwa kaachiel koda timbewa Amedo kawo ote mari kaendi e ariyo ariyo ji kari achiel kadipo ni in koda penjo midwaro penjo jodongo giki thuolo pod en mana mar inyalo mana oro ote mari kanyo e ariyo ariyo ji kari achiel kata inyalo tudori koda kaendi e yor mbui ma bende ochiwo e skrin maro bang' nyiri machuok Ah, jaduong' Agratar, Afande. kawadi ka watieko, Yes. mawinjo ka wacho ni to koro be anyalo riwo lweta gi Maro kobiro lima e town. Oyo madu kobiro limi e taon, nyaka inie mana thuolo taon to kendo koro ema ber ta dhano dhi omo we aywa. Mm. Gimomiyo Hobbs ti taon ber, inyalo tere otel samo- somewhere koro ikone "Ah, mama miyeuru chiemo ma kama koseyiero koro mi mama no chiemo no. Ito ko lweti manade michako idwa mana iriw gi maru nikech ko un e taon. Mar to taon wich ka en Koro taon. koro atedo kuon kata gi gi mbuta moro kata gi ngege moro. Eh. Na koro ne adwa rwake, adwa welcome in town. Oh, i taon is not your particular place. Mm. Dhi kar be samaro e home. Ka ok en en en en en republic. Mm. Eh, kanyo onge gima idwa ni mondo iriw gi lweti gi maro e taon. Maro kosebiro ka en nyathini Ber meru, ka ang' ubiro kata ka nyare otedo chiemo, o- unyalo chiemo chiemo e odi kanyo to ok ni uriwo kode lwetu. Koro en iketo ne mare. Eh, mare ka ang' nyare osetedo ne, Mhm. to koro chiem kanyo. To Koro in ka nyare ni home, to ito biro iri, to ng'ama ore. Koro in ema dang' ited ne ni mondo uriw kode lwetu. Manyiso ni kata ang'o marach kuondi makonya abiro rach kuondi atedo kuom. Koro wapogo kuonde gi eki. An mara oket na gi gi minot kaeto en bende okete mesa kata achiel lakini en be okete mare kata chadi ang'o marach awira se kata be mana ni indi jatelo matelo ni to jaodi ne nyare maru be nyaka nene ok nyare ogoni tini chimba en ng'ama ng'ongo buluo en kobiro to kata bedo mani ayudi jatelo ma manyare be onge ka iloso alosa chiembe en imiye ma yore kucho chode e odi ka tichieme ka ochieme ma apar ochiemo chiemo nikech in kaka koro chiemo chiemo to riwo lweti kode kama nong'wenyo ting'wenyo kata e mesa achiel lasiko mano to kwero luwa nodagi maro en ng'amuno Abiro ni ok otiege kanyo nikech aneno ka saa maya wang'a kaendi. Ok abi yudo thuolo mar yudo ote mari lakini abiro kawogi kachiel kachiel to ang'e ni jodongo mabiro obiro ng'iyogi kachiel kachiel to bende wabiro dwokogi kachiel kachiel. Niwinjo chenro makende mar duol nyaka wik mabiro mane tare kodi ne en an JT Makona. Nawuoda singo kanyada nan koda jaduong' Cosmas Juma Konyat Majaka Nyi, Itenet Pesa. to nan koda jaduong'. I can tell everything except God and Jesus, the only secret kidogo. Koro jaduong' ajar tuona wer moro ya jaduong'. Achuonyi e wer moro. Eh, eh. Eh. Awacho ni mon e weg tedo, luoruru mon. Ah, mon e weg tedo, luoruru mon.